Bo bienestar ta nos prioridad. Esaki ta djis pa bo sa. Mira aki un abraso grandi grandi pa bo di hunda parti cu bo ta sintonisando nos y especialmente pa abo cu a baña sin ta warda djis pa bo sa cuminsa pa bo por sintonisa e informacionnan di calidad cu nos ta bay comparti cu bo. Anto un saludo pa bo Tambe ku ta sinta wak mi aki i ku kada be ora ke wak mi ta bisa mi, Bon programa, kòrda manso lo pa mi. Dor ku boso ta asina hopi, mi ta mand'é en general, pues un saludo spesífikamente pa bo tambe. Abo sa ken bo ta. I plus abo ku ta na kas di huntu ku tur bo famianan, a nos ta papia, uhu, ku tur bo famianan sint'ai pa sintonisá djis pa bo sa. Un abraso grandi grandi pa bo. Awe nos ban trata un tema diferente, manera ya, manera semper nos trata temanan diferente, pero un tema no usual, si. Awe nos ban papia tocante di iso. Bo sa tene di iso? Negoshinan, kompanianan ta usa iso. Anto si bo ke tin kredibilidat internashonal, bo tin mester di iso. Pero tin asina tantu number di iso, asina tantu kos rondó di iso, E ta importante, pero eigenlijk kon a plik'é? Ki ta su relevansia? Ki ta su benefisionan? Esaki nos ta ban trata awe. I mi ke kordá bo, Subscribe riba nos kanal di YouTube, follow nos riba nos website, djis pa bo sa, like, share Por nos riba nos pagina di Facebook pa bo no perde niun edicion cu nos tin. Anto corda share, like. No tene pa bo so. Mi ta bay mesora den nos versiculo. Bo ta haya esaki den Lucas capitulo diesun versiculo nuebe. Mi ta bay lese for di version Bijbel Santu. E ta bisa, Y mi ta bisa boso, Pidi, y lo wordo duna na boso, Buska i boso lo haña, bati i lo wòrdu habrí pa boso. Bo ta tende kiko Dios ta bisaba akí? Nos tin e tendensia di pensa ku nos tin ku bati solamente ora ku nos tin mester di providensia. Bo mester di sèn, bo mester di un outo, kas, pan, kuminda. Hopi bia nos tin tendensia di mar'é einan. Pero Dios ta bisando bo aki, tur nesesidat ku bo tin, bati. Pidi, i Dios lo duna bo e sabiduria pa kon maneha i kon dil ku e nesesidat ku bo tin. Bo no tin pa kiko di ta será bo so, kai den depreshon, hañá bo ku diferente malesanan emoshonal pa motibu ku bo ta tene kos akiden. No! Dios ta muchu mas ku dispuesto di lokual ku bo ta imaginá pa yuda bo ku e problema ku bo tin ei. Pues bati! Dios ta scucha pasobra bo ta mucho stima pa bo ta bandona. Mi ta laga bo ke palabranan aca atras, y ora cu nos bin bek, nos a bon continua cu nos tema di awe kende ta Beneficio di Iso. Nos ta bek un djis, djis pa bo sa!

I awe un biaha mas nos ta kla pa mustra bo tur e kosnan bunita ku tin aki na Everyday Furniture. Anto no ta un sekreto, bo sa ku Everyday Furniture ta bon ekipá tambe pa loke ta trata tegel pa bo kas. Tegelnan pa bo kushina, pa bo baño, pa bo sala, pa bo kèmber, tur bo ta haña aki na Everyday Furniture. Esta kos no ta wèl. Ora mai su kasá Jan Blou Kuas ta gin, tuma pausa di su negoshinan no. Ey, tur kos p'e ta mai ku mangosá. A mi gusta mashá. Ey, mira kuantu ku el a kumpra aki, ambu. Mira aki, kerstbrood, salmou temperá, galiña yená, ham, ayaca. Ata! Mira ya! Ey, ta koro tambe pa kuminsá así. Ata! Ban, ban, ban, ban. Kijkshot, Vindt je het lekker? Sí, amor. Later ook. Di herda ka ayaka van mangusa. Ata e djo para den wan mai hari na dari. Boso ta mira e diferencia si no? No tin mihó awa ke esun di shelu.

Kiko ta iso, kiko iso ta para p'e, bo ta tende asina tantu kos di iso, mira aki. No papia mes di e numbernan, asina tantu number, anto den kompania bo ta mira ku hopi kompanianan ta iso sertifiká i ta hasi uso di iso, anto otro kompanianan tin gana di ta sertifiká basá riba e benefisionan ku e ta duna. E ta laga mi kòrda un proyekto ku mi tabata parti di dje na eksterior den kompanianan, nan ta bisa na ingles SMEs, ke men Small Medium Businesses. Anto mi ta kòrda e kompania spesífiko aki nan tabata lucha pa nan wòrdu sertifiká komo iso. Awo tempu nan aya Ora mi ta papia e proyecto mi no por a comprende dikon tanto lucha pasobra e etapa ta un e ta tin exito pero pa e pa e siguiente pasonan cu nan ker a sigui nan lo no por a sigui caminda nan ker a yega si nan no tabata certifica como is oke men dies pa bobo magina ta con profundo e cos aki ta anto pesey E tema di awe pa nos por comprende dicon isa y kico esaki ta encera. Anto pa trata e tema aki mi tin hunto cu mi Sra. Vivian Aley. Vivian Aley ta e propietario di, a mi wak e nomber aki, si, Blue Catalyst Training and Consultancy y e ta Lead Auditor di ISO nuebe sero sero uno y cuarenta y sinku sero sero un. Kòrda mi ta bisa bo dje numbernan ta asina hopi nan ta pero pa mi ta un honor pa mi tin Vivian Alei huntu ku mi ta un hende ku mi ta atmira masha hopi mes e ta e nos programa anterior pues e ta pa otro un tema pero awe e ta huntu ku nos den e área aki komo lead auditor di iso ku lo bai informa nos Pa asta toca ante dje esaki. Señora Aleida, ke pa ta ku no den nos programa djis pa bo sa. Sumamente contento Renisca di por t'e atrobe y por duna hopi explicacion tocante t'e iso y su beneficionan cu e tin. Yes. Mi tin cu bisa e contentura ta mutuo, por cierto. Señora Alei, prome cu nos drenta en cuanto kico ta iso, kico ta su beneficionan, Mi ta kere ta bon pa nos ser rekonosé kobo un ratu pa ku esaki, pasobra ora ku mi tende e nòmber Blue Catalyst, bo sa e ta sona mi manera un ta un nòmber asina usual ku bo ta tende tur ora, òf nò? Pero mi ta ña bunita, e ta bira ña masha apart. Konta nos kiko Blue Catalyst, a mi bra mi bisa e kompletu, Blue Catalyst Training and Consultancy ta para p'e. Rene scapa me cu mi bay den e detalles di kico e ta para p'e aca mi diz duna un splicacion di kico e nomber ta nifica. So e ta sumamente special. Si, e ta bunito. Si, e blue ta para pa e laman cu ta uni islanan. Anto e catales ta un persona of algu cu ta trece cambio rapido den un situacion of den algu, anto sin cu e mes ta sufri cambio. Interesante. Sí, sí e ta para bo. Esei ta Blue Catalyst. Anto nos a duna training i nos a duna consultancy riba e areanan di precertificacion di iso ke men nos ta yuda e compania cu ke wordo certifica pa e por pasa su procesonan interno E Juan to prepará pa e pase ti dos, pasó e parti di sertifikashon no ta unu, e ta dos. Por tin e pre-sertifikashon i por tin e parti ti sertifikashon. I kada un di nan ta wòrdu hasí pa un kompania diferente. Anto nos ta hasi e parti ti pre-sertifikashon kaminda nos ta bai den e kompania, nos ta hasi union meeting, union meeting ta nifiká kiko Unda e kompania ta pará awor aki en komparashon ku kaminda e mester yega? Anto esei ta e promé kos ku nos ta hasi. Anto a base di esei nos a bai palabrá ku e kompania kiko ta e prosesonan ku mester wòrdu kaná, kiko ta e kosnan ku mester wòrdu registrá riba papel, pasobra no tur kos mester ta registrá riba papel, pero si tin kosnan ku Iso ta bisa bo mester ta riba papel. Y nos a duna training tambe na e e empleadonan pa nan por compronde kico nos ta papiando di dje y a base di e conocemento nan ta mucho mas facil pa nan cana e proceso, pasobra e ta un proceso di cambio. Y hopi bia ora cu bo no hacié bon E hende ta resisti e kambio. Binti ai mas e kos aki mes kos. Dikon mi tin ku bai a ser diferente awor aki? Adela genera pa mi binti ai. Vida tin éksito kuné binti ai. Aki mi tin ku kambia bèra. Si, sigur, sigur. Keme esei ta loke Blue Catalyst a hasi i tambe nos ta promové un ekonomia sostenibel kaminda nos ta tene kuenta Kiko nos ta hasi aworakí, tenendo kuenta ku e medio ambiente i no solamente un kompania ku ta hasi ganashi anto hasi daño na e medio ambiente? Pero kikon mi por hasi ganashi den mi kompania i tòg tene kuenta ku e medio ambiente, pasó e futuro generashonnan tambe tin ku disfrutá di e E medio ambiente cu nos tin awor aki. Yo solo ta entero un paquete, señora Ley. Entero un paquete, completo. Locual mi a gusta mas di locual cu señora Ley a menciona tabata ta, mi sa cu bo a para ketu na dje. Nan ta haci tur e, nan ta guia bo riba e caminda, pero sin cambia bo identidad, pasobra ta esey cada les ta para pe cambio sin. sin kambia e identidat di e negoshi òf ban bisa e vishon ku e propósito i e fokus di e negoshi. Sí, sí. Laga mi spliká un tiki mas simpel. Por ehèmpel, hopi hende ta hasi ISO nuebe sero sero unu, ku ta un ISO di maneho di kalidat, ku ta bo ta diseñá bo produktonan di un forma òf bo servisio di un forma ku ta hiba na satisfakshon di e kliente. Anto e mesun ISO nuebe sero sero unu ei por ta pa un kompania ku ta produsí produkto. E mesun por ta pa un señora ku ta kose paña òf pa un negoshi ku ta tra koi lechi. I kada un di nan, na momento ku nos trenta e kompania, e kompania ta keda ku su identidat. Kemey nos ta apliká e normanan ti iso, pasó iso tin normanan, nos ta apliká e normanan ti iso den e struktura ti e kompania komo individual, sin tene kuenta ku un otro kompania. Kemey kada un di nan nos ta drenta i por ta bisa, Oke, esaki ta loke e señor aki ta hasi, e ta kos e paña. Kon e tin ku kose e paña nan den un proseso ku si un hende bin yud'é, e kliente tambe ta keda satisfecho i e ke den ta bisa, No, pero kiko a pasa aki nan? Dikon kos a kambia asina? Ta bisa Iso ta bisa bo e ta importante pa bo por stabilisa bo prosesonan i skibi sierto di nan. Kemen ken ku bin drenta bo kompania, na momento ku e drenta bo ta bisa, Esaki ta e forma ku nos aki nan ta hasi e kos. Anto e ora ei por ta mantené por kalidat na haltu. Dje señor riba an bisa negoshinan ku ta lora man, si, manera manera Sra. Lea menshoná, esun ku ta traha ku e lechi, nan tambe por hasi uso di iso? Si. Iso no ta pa kompania grandinan so, bibia nos tin e konsepto ku ta pa kompania grandinan so, e no ta bèrnat. Anto esei ta un de kosnan ku Blue Cartellers a para ke tun'é. pa bai bek cerca e compania chikitunan y compania medianonan cu hopi bia no tin e informacion necesario. Pero bo sa dicon Renisca? Pasobra e regulacionnan no ta conta pa compania grandi so. Nan ta conta pa e compania chikitu y nan ta compa y pa e compania mediano y ora cu e controlnan bini Cu nan ta na caminda, no t'e compania grandi so nan ta bay controla. E ta berat. Nan ta bay controla esun chikitu, nan ta bay controla esun mediano, anto mi por bisa cu nos a tuma como proposito principal di Blue Catalyst pa nos por yuda companianan chikitu, mediano pa nan tambe por permanece den negoshi. Pasobra si bo no kumpli ku regulashon, na sierto momentu nan bisa bo no por sigui. Sí, e ta laga mi kòrda mane mi a menshoná e kaso di e kompania ku mi tabata parti di e proyekto aki na den eksterior. Ei, e ta bèrat pasobra ya esaki no ta ku iso. Por ehèmpel si ta ku belasten, e ta ku e grandi i chikí. Ke mè un tin grandura ei dan. Ta nos tutu, ta nos tutu ku paga. Awor, señora Leon, mi ta kere ta bon pa nos renta mesora. Kiko ta iso?

liña ku bo tin ku mantené nen. Anto na dies nuebe sinkuenta i unu nan a publiká e promé norma di iso, ku tabata iso unu ku ta papia di temperatura. Por ehèmpel, awor aki tin kasi binti tres mil norma nan stablesé. Nan a kuminsá ku unu ku a wòrdu stablesé na dies nuebe sinkuenta i unu, pero awor aki nos hablando di kasi binti tres mil normanan. Pasobra eso ta bai sector pa sector, sector pa sector normalisando, kemen ponendo normanan cu companianan tin cu mantene nan mes nen. Awor mi ke bini bek riba locual cu señora Alida specialisa riba dje, esun nuebe sero sero uno to cu cua e? Cuarenta y cinco sero sero uno. Con ta nos esaki nan? Ok, e nuebe sero sero uno ta papia di un sistema di maneho di kalidat. Anto esei ta enserá ku bo prosesonan ta pone di un forma ku bo produkto i bo servisionan ta di un kalidat ku ta hiba na satisfakshon di bo klientenan. Esei ta nuebe sero sero unu. Anto kuarenta i sinku sero sero unu ta papia di salú i siguridat den e ambiente di trabou. Kon un kompania por garantisá siguridat i salú pa su trahadónan na promé lugá, pero tambe ku esanti pafó sa ku e kompania ei ta para pa siguridat i salú na su trabounan? Yori, pa mi por djis pa mi por djis visualis'é no, kimen e persona ku ta lora man, e ta traha cu e lechi. Esun cu ta cosi. Cada un ta un diferente. Nan, nan por aplica tur dos of ta un ta aplica pa cada un? Contami. Ok, nan por aplica tur dos. Pasobra e prome ta bisa bo si bo ta traha, por ehemplo, e trator di coe lechi. Eso ta bisa bo si bo ta traha coe lechi, bo mester tin skibi cuantu sucu, cuantu lechi condens, cuantu vanilia bo ta usa, Pasobra ma kada bes ku e kliente bin seka bo, e mester haña un kalidat tiko di lechi. Esun ku ta kose. E ta bisa bo, Esaki ta e forma ku bo ta kòrta e patronchi, esaki ta e forma ku bo ta kose e patronchi, pa kada bes ku e kliente bin seka bo, E haña un bon paña pa e bisti. Na un bia el a haña un paña perfectamente cosé, anto e siguiente bia cu e ta bin e ta haña un paña pida habrí, schijn dwars, ke men esey ta loke Iso ta para p'e. Nuebe sero sero uno ta en caso aki, calidad di producto y servicionan. Paso bo cliente, manera nos ta bisa bo cliente ta rey, anto cada bes cu e bini bo mester tin un proceso cu ta hiba na su satisfaccion. Esun cuarenta y cinco cero cero uno ta bisa por ehempel si mi ta tra coy lechi mi mester tin un machine eynan of e aparato pa paga candela cu si algo bay robes un candela surgi mi por cue anto paga e candela ey. Ke men por ta traha riba e pòrta di siguridat den e ambiente ku bo ta traha. Por ehèmpel m'a bai un kompania den e siman aki, anto m'a bai den su magazijn kuné, anto dilanti di e kos di kuriente, e kashi di kuriente, tabatin masha hopi kaha poné. Anto mi ta bisa e doño, Iso ta bisa bo ku pa siguridat bo no tin na, bo no mester tin nada poné dilanti di un kashi di kuriente. Paso si algu pasa bo mester por yega mes ora pa bo kita e kuriente. Por bo aplik'é e ora ei na e hende den su kushina trando ku e lechi, pero tambe na e kompania mediano, mas grandi, ku su seguridat. Por ehèmpel, un otro ehèmpel ku nos por duna ta por ehèmpel e parti di salú den un kompania. Un persona haltu, por ehèmpel ami, sinta riba un stul hopi plat, e no ta saludabel pa mi. Pasobra mi pia ta keda doblá, ora ku mi lanta para mi ta haña problema ku mi lomba. Anto e ora ei e ta bisa bo, Bo tin ku kuminsá wak e salú di bo trahadónan. E tin, e ta sinta riba e stul ideal pa su altura, su lèsenar ta ideal pa su altura. Pasobra, por ehèmpel, un muchu'e ta konta mi ku e ta traha un kaminda, anto e ta kòrtiku. Su stul ta asina haltu ku su pia ta keda kologá. Tur dia su pia ta hincha. Anto Iso ta bisa bo, Bo tin ku wak rondó, na promé lugá pa bo trahadónan, pasobra hendenan eifonan mester haña e siguridat ku bo salú i bo siguridat di bo klientenan, e ambiente ku nan ta traha aden, ta korekto. Ora ku señora Ley ta papia dje esaki, ta laga mi kòrda un kompania ku mi a bishitá. Nos a menshona den e proyekto ku nos tabata parti di dje den eksterior, bo ta haña bo ku e hendenan tabata hisa kaha pisá. Bo a pensa, nan ta mara nan lomba òf nò? Bo ta tende ku e manera nos drainan ta bisa bo, mara lomba, para règt, mara lomba, sak den rudia Hisa a wak a ora mi a wak e kahanan señora Alein a mi ta puntra mi mes den tempo moderno dje wak o no tin mashin pa yuda nan ende nan ke tabata letterlijk hisa e kosnan ku nan man awo tin iso bida ke den mi sa ta kual boy kual number e ta kai ku ta ku ta atendé e pidi akí tambe pa e hendenan ku ta hisa kos pisá nan aki tambe? Si, Denise, nos tin ku komprondé kada kompania ta na un nivel diferente. Tin kompania ku tin e sèn pa invèst den mashinnan ku ta hisa e kahanan i tin otro no. Pero si bo ta un kompania ku bo no tin e sèn pa invèst den e mashinnan pa hisa e kaha pisá nan, bo mester duna por Por tra duna un training kon nan ta sak den nan rudia anto kon nan ta lanta sin ku nan lomba ta wordu afektá. E men, segun e kompania tin ku hasi su ahustenan den su kondishon, den su situashon pa por hasi mihó na e salú i e siguridat di su trahadónan. Nos no por eksigí por ehèmpel di un kompania chikitu ku e mester tin un kran, pasobra un kran ta kosta masha hopi mes. Un kompania grandi sí, por ta bisa e kompania ei e tin e medio pa kumpa e kran pa por hisa e kahanan. Kemen kada kompania iso ta bisa den bo sikunstansia, kiko ta loke bo ta bisa ku bo ta hasi i ku bo ta mantené bo mes i hasié tambe. Te e Señor laga nos pa nos por komprondé e ora ei. Dor esei iso ta adaptá na e bojachi e kompania? E ta adaptá na e nivel di e kompania, kaminda e kompania ta. Ta bisei ora ku bo ta hasi eso, bo no ta kompará kompania ku otro. Por ehèmpel, mi por bai na un kompania grandi. Na momentu ku mi bai den un kompania chikitu, mi tin ku ahustá mi mes na e kompania chikitu ei. Mi tin ku yuda e kompania chikitu ei stablesé su prosesonan, ahustá loke ku e tin na e normanan di iso. Iso ta bisa bo ku kada kompania ta riba su kurpa. Te men un ta pa sombra, e kompania grandi tin un kran, ta nifiká ku esun chikitu tambe mester tin e kran. Iso ta bisa ku e promé hendenan ku mester ta responsabel pa e salú i siguridat ta e gerensia, e doño. Pero iso no ta obligatorio pa un kompania. Kem'é na momento ku e persona, e doño òf e gerensia bisa, Mi ta bai pa iso, ta nifiká ku e ta bai hasi e ahustenan nesesario pa por kumpli ku e siguridat di e empleadonan. Pero manera m'a bisa e no ta obligatorio, bo no por bisa tur kompania mester tin iso. Anto esei ta kisas ta un di e desventahanan ku bo no por hala un liña. Pasobra ma ene mester ta boluntario. E mester ta boluntario pasobra e mester ta dispuesto na invest un montante pa por wòrdu sertifiká ku iso. Tò, iso tin diferente ventahanan. Por ehèmpel, si bo ta sertifiká pa iso e ta yuda bo pa bo wòrdu rekonosé riba merkado. E ta yuda bo tambe si bo ke eksportá bo produkto òf eksportá bo servisionan hopi di enenan pafó di Kòrsou, por ehèmpel, si nos tum'é lokalmente ta bisa bo Bo tin un sertificacion cu ta mustra cu bo ta cumpliendo cu loke cu bo ta bisa, ke mendan ke un garantia di e compania cu e compania ta para tras di loke cu e ta bisa y cu ora cu nan haya e producto of servicio e ta na un nivel cu ta duna satisfaccion na nan tambe. Di asina yori e ta duna e compania credibilidad. Sigur, sigur. Awor aki masha hopi kompanianan, por ehemplo mi ta tres un kaso di Surinam awor aki. Manera hopi di nos sa, nan a deskubrí ku tin petrolio dilanti di e kosta di Surinam. Ke men Surinam ta den un ouge awor aki masha grandi mes, paso nan ta mira ku nan tin mester di tantu kompania, tantu hende, nan ta pidi hendenan pa bin tra na Surinam pa por akapará e trabao einan. Awor aki na Surinam e kompanianan ta konsiente ku si nan no ta sertifiká, nan no ta haña trabao. Kèmen bo ta haña na Surinam awor aki masha masha hopi kompanianan ta wòrdu di train, ta wòrdu pasa e proseso di pre-sertifikashon, di sertifikashon pa asina nan por ta na e nivel ku ora ku yega e momento nan por bisa, Mi ta kumpli ku e eksigensianan, mi ta kumpli ku e regulashonnan ke men, mi tambe por tin parti for di e bolo di e petroleo ku a wòrdu deskubrí na Surinam. Wou, dus ya, si bo ke krese, mihó pa bo ta isla sertifiká. Nos ta baha un korte komersial. Kiko ke ta interesante to, esaki tur lokual ku e señora a lea, papi, dje ta inda ta nuebe mil unu, so esaki ta enserá òf e ta enserá e otro number tambe? Tin normanan ku ta krusa otro. E men por ehèmpel bo ta haña sierto ora ku bo wak e normanan skibí bo ta haña un partinan ta tin tin un marka hel, un marka hel esei ta nifiká ku nan ta cruza otro nan ta mescos cu e otro nan. Pero semper bo ta haya cierto di nan ta exclusief pa e norma cu bo ta papiando di dje. Dus tur locual cu nos ta papia aki eindelijk e ta conta pa tur dos. Ke men tur dos ta pa nada cruza otro. Cierto di nan ta aplicabo na tur dos. Por ehempel e parti cu mi a bisa awo e ultimo cu E liderazgo, e doño, mester ta para tras di e proseso ta konta pa tur iso, pasobra bo no por drenta e kompania si bo no ta bon biní. I na momentu ku nan bisa bo drenta, e gerensia tin ku hasi e kambionan ku bo ta rekomend'é. E mester ta konta pa tur kompania.

Esta cos no. Awel, ora mai su casa Jan Blauw cuas aki, tuma pausa di su negoshi nan no. Ey, tur cos pe ta mai cu mangusa. A mi gusta masha. Ey, mira cuanto cola cumpra aki ambo. Mira aki, kerstbrood, salmao tempera, galiña yena. Ham, ayaca.

Promé ku e korte komersial nos a papia amplio tokante kiko ta iso ke mi a señora a lei a splika amplio su benefisionan a anto e kos ku mas mi a gusta tabata ta ora ku el a splika ku pa bo negoshi haña kredibilidat internashonal, e ta importante pa bo ta sertifiká komo iso pasobra e ta yuda òf e ta mustra ku bo ta tene kuenta ku tur e áreanan di seguridat, e áreanan ku bo produkto ta di bon kalidat. Anto ku mi ta e kos ei sumamente interesante. Awo señora Alei, despues Mientras nos ta den e corte comercial nos ta tin algun dialogo mi ma keda cu e pregunta aki pasobra eso tepa mehoracion di e negoshi pa crecimento di e negoshi manera e señora Lea a splica e beneficionan cu e ta trece pero bo sa bo ta haya bo cu den e proceso di crecimento mi no sa cu abo como negociante ta experienci'e Bo na bo ta pega hopi bia den e planning bo tin un vision ba proyecte asina pero ora ka bira den realidad y bira kico ta completamente diferente for di locual cu ba pensa pa e ta pa motibo di planning pa motibo di planning dus ya falta di disciplina anyway asi bo sigi menciona hopi cos eso of blue catalyst Boso a ta yuda den e kompanianan pa ku planifikashon pa e mehorashon kontinuo? Sigur. Sigur e Niska. Esei ta un di e kosnan sigur ku ISO ta para p'e un mehorashon kontinuo. Anto e parti di planeashon ta sumamente importante. Por ehèmpel tin un método den ISO ku ta bisa PDCA, ku ta papia di Plan, Do, Act i Check. Interesante. Anto e ta bisa bo bo ta plania na prome luga, bo ta ehecuta loke cu bo a haci, bo ta check loke cu bo a bisa cu bo ta bay haci, anto e ora ey bo ta wak cu bo tin cu mehora loke cu bo a haci e ora ey. Anto esaki ta e circulo di mehoria. Primer bo ta plania, bo ta haci. Bo ta check y bo ta actua atrobe. Ke men, esey ta pisa bo cu bo procesonan mester wordo stablece. Anto esey ta un te cosnan cu nos ta yuda companianan cu ne. Por ehemplo, mi ta papia ultimo ey cu un empresario, anto e tin diferente companianan. Pero e ta sinti su mes manera un katibu den su mes kompania. Dikon? Un hopi bia por dañá bo ku si dueñonan di negoshi na inisio ta nan ta e katibunan di bera, ta nan ta e motor, no? Sí, sí, p'e esaki tin un par di aña kaba, pero si den un kompania bo prosesonan no ta stabilis'é, Bo no por controla nada. Keme e prome cos cu nos ta yuda un compania cu ne ora cu nos ta haci e parti di pre-certificacion ta stablece procesonan pa e diferente cosnan cu tin cu wordo haci den e compania. Por ehempel dis un voorbeeld, si nos ta bay traha keshi. E promé kos ku bo mester tin stablesé ta kiko ta e resèp pa tra e keshi. Awor si mi ta tra sinku diferente tipo di keshi, mi mester tin sinku diferente resèp pa kada un di e keshinan aki. No ta na momentu ku mi bai na e mashin mi ta gewoon ku e kos basha den, basha den, basha den, basha den, anto kere ku e ta bai sali bon. E por sali bon e biaaki, pero otro bia e no ta sali bon. Anto awor aki mi ta koanda Un bia nos a bai Aruba, anto e tabata hopi interesante einana, pasobra nos a bai un caminda, caminda nos tipo sa, nos mester tin algo di comi. Anto mi ta sinta ta warda un persona, e persona a yega, pero e mester a bai cue su auto mas laat. Anto nos di, kico nos ta bai comi? Tabatin un lugar so habri. Prome ku e persona a yega mi tabata sinta i mi ta opservá e trado èk ku hopi plaser kon e ta tra su kos einanan. Ora ku mi a bai kumpra e produkto ku nos a bini, wow, e no tabata smak nada nada di loke ku mi ta awor ta e empleado ta tra. Anto ora nos a kuminsá apliká E normanan di Aesop. E nenan aki tin un midí pa traha ku ne. E kosa ku no a trese na satisfakshon di e kliente, no sa e kliente p'e kosa ku su smak ta teribel. E kosa a keda asina tantu den mi kabes ku ora ku nos ta bai, m'a lanta m'a bai seka e señora anto mi di ku ne, Bo sa, mi ta admirá kon bo ta sinti a traha bo produkto. Kema kuminsá ku elogi'é. Broma cu bo algu seca bo aki nanan cu no parce loke cu mi ta mira bo ta tra. Bo santi un midí ta tra cune? E di cu mi, Angela, sí, no si un midí ta tra cune. Anto el a cuminsa busca, busca, busca sin por haña e canica di midí cu nan ta tra cune. Anto e ora ey midí cune, E producto cu mi a weta bo ta tra ta e mesun producto cu ami a cumpra. Pero nan no ta meskos. E kantidat te kaso ki te keshi ku mester tin den dje tabata hopi tiki kompará ku loke mi tabata mira e señora ta pone. Ke mi a hiso ta bisa bo por tin ku standarisá. Si bo ta traha, por ehèmpel, un panti keshi, na momentu ku bo usa midínan for tipo resèp, Tur dia e panty keshi ei lo smak mesun kos. Paso tur dia bo a usa e mesun midinan pa bo tra e panty keshi. Dios mi por imagina e oreta esencial pa nan tin nan skibi pone un kaminda Si. i no den bo mente. Paso e kos por paña bo ku bisa negoshinan chikitu, e doño tin tur e kos den su mente paso ta e ta trahe anto di mes e kliente ta gusta lokual ke ta ofrese anto e ta bende bai e ta oke ku e entrada ke ta haña Pa e momento ey, entonces di mes bo no tin, bo no ta bay skibi nada, pasobra tur cos ta den momento, entonces bo a siña un hende, bo a mustr'é como mi ta haci'é, minti pakico, test na analistekens di skibi'é, pero dina bo ta mira e ehempel cu ta e esencial pa e cu ta skibi, no? Sí, sí, e ta hopi importante y manera mi a bisa den e prome parti tin cierto procesonan cu eso ta bisa mester ta skibi. No tur cos mester ta skibi, pero como bo ta Crea un producto y eso ta bisa bo e mester ta skibi. Por ehempel si nos bay un tiki mas amplio den un compania, por ehempel un compania ta traha television. E prome fila ta traha e producto, e diferente items nan pa e television. Nan tur mester ta mesun cos. Despues bo ta haya esun cu ta asambla e diferente itemsnan ei. Pero djespues di esei e ta bisa bo ku bo mester tin un persona ku ta kontrolá e resultado di e dosnan promé pa bo por sertifiká ku e produkto final aki ta kuadra ku loke bosnan ta bisa bosnan ta bai entregá na e kliente. Anto Isu ta bisa bo, ora ku bo bisa ok, e ta ok. M'a pone mi firma. Mester tin un persona ku ta bisa, Ah, ok, pa bisa e ta ok, na mi double check. Anto esei ta e firma final, promé ku e produkto sali bai. Hember ta wete ku Isu ta stablesé prosesonan den un kompania i e lástima ta renisga ku hopi bia mayoria kompanianan chikitu mediano no tin nan prosesonan stablesé. Kada ken ta bini e ta hasi di e forma ku su wela a siñ'é, su tanchi a siñ'é, anto esei ta pira un problema den e kompania. Un hende ta bini anto e doño ta malu. Keme e doño no por a siña e persona ku a bini ei e forma ku e ta hasié? Keme e persona ku drenta ta kuminsá hasié na e forma ku e ke? Anto despues bo ta. E idea ku e tin. Anto e ora bo ta haña, por ehèmpel, na final, e kliente bisa bo, e kos aki no ta sma meskó. Anto kiko ta e resultado ku klientenan ta bira te satisfecho i nan ta bai laga e kompania? Pasobra e kompania a produsí un produkto pa hopi tempu ku a hiba na satisfakshon di e kliente pasobra e doño tabata einanan. Pero na momentu ku e doño no t'ei mas, e negoshi ta kuminsá hundi pasobra e doño no a stabilisá e prosesonan skirbí pa esun ku ta bini simplemente kue e kos di midi, pasobra e kos di midi ta mesun kos pa tur hende, pa e haña e mesun resultado ku e doño tambe tabata haña. Anto e ora ora ku nos trenta den un kompania, nos tin un padi stap ku nos ta kana. Por ehèmpel, iso tin diferente normanan. Mayoria iso tin dies norma. Pa kada iso por tin dies normanan. E tres promènan ta papia di e skop, e ta papia di palabranan difísil ku iso tin e ta definí nan. Hopi bia nos ta kuminsá na e di kuater. E di kuater ta papia di e konteksto di e kompania. E konteksto ta enserá ken ta parti di e kompania i ken pafó ta influenshá e kompania. Anto akinan e ta bisa bo tambe, por ehèmpel, si mi ta den, por ehèmpel, aviashon, kiko ta e regulashonnan di aviashon ku un kompania mi tin ku para ketu nei. Ken ta mi stakeholdersnan? Ken ta esnan ku ta provee pa mi? Ki relashon mi tin ku nan? Ke men por ta weta kada un di nan ta bai stablesiendo sierto kos den e kompania. Por ehempel, e ta bisa bo, ora ku mi bin pa parti paden, ki ta e kultura di e kompania? Kiko ta e reglanan di paden ku e trahadónan tin ku tene nan mesni? Kiko ta e edukashon ku e persona mester tin pa por hasi e trabou ku e ta hasi? Ke men tin diferente kosnan ku kada un di e normanan aki ta bai stablesiendo. E ta papiando ku bo tambe tin e liderazgo, e doño òf e management. Anto manera m'a bisa hoy, e prome nan responsabel si nos papia tin ISO nuebe sero sero uno, cu ta e sistema di maneho di calidad, e prome responsabel pa calidad den su compania ta e doño of e gerencia. K'e men e mester motiva esnan bou di dje pa nan por mantene na e reglanan pa nan por tin e calidad necesario den e kompania. Anto tur lokual ku señora Leite a menshoná aki tur mester ta skibí visual ku e hendenan tur por mira? No. Eso ta stablesé ku sierto kosnan mester ta riba papel i otro kosnan no ta nesesario. Por ehèmpel, tin kosnan ku e kompania mes ta determiná, por ehèmpel, Si bo ta kuminsá traha ocho ora i mei hinta òf bo ta kuminsá traha un nòt i mei dia, e kosnan no ta relevante pa e normanan di iso. E men tipo di kosnan e kompania ta keda liber pa e mes stablesé nan i iso no ta mete den nan. Ke men iso no ta mete den tur detayes di un kompania, sino e ta bisa bo esaki, esaki, esaki, esaki ta loke iso ta rekerí pa e iso nuebe sero sero uno Anto bo tin ku kumpli ku eseinan. Deseo e laga nos ban bisa e ta e iso ta pa reketu riba e standartenan internashonal ku ta ku ta pa e kalidat ku ta konta pa tur kompania en general sin tacha manera manera Catalyst ta para e identidat di lokual ke kompania mes ke difini pa mi por splika mi mes. Si bo ta mantene bo identidat i bo ta kumpli ku e esigensianan ku iso ta pone riba bo asina mes e ta. Wow. Anto, um, ne a den rekta final aki, kua ta e otro numero atrobe? Cuarenta y... Cuarenta y cinco cero cero uno. Cuarenta y cinco cero cero uno. Correcto. And Blue Catalyst ta yuda cu esaki tambe? Sí, e ta yuda tur dos, Ujú. cu tur dos iso. Anto, un cos mi ke bisa adicional, nos a tra, si nos a papia di e cuarenta y cinco cero cero uno, nos ta yuda e persona den e parti di E pre-sertificacion tin iso, pero si e tin problema tambe den su compania cu e ke tin chalanan pa yuda e empleadonan mehora, por ehempel hopi empleadonan ta sufri di stress, di burn-out, mal maneho di tempu ku ta pone un preshon riba nan balanse emoshonal tambe nos ta yuda kuné. Kèmen nos ta ègt bai dip, no solamente a base di e normanan di iso, sino nos ta yuda e kompania tambe pa stabilisá den tur sentido e salú i siguridat di su empleadonan. Wow. Kèmen a ban bisa si tin un kompania aktualmente ku e ke un un chekeo di pa ku e seguridat, pasobra esei unda kuarenta i sinku sero. Sero sero unu ta papia di salu i seguridat na trabou. Ya, dus e esun ku Amster Alea a menshoná aki ta kai bou di kuarenta i sinku sero sero unu. Korekto. Wou, no, den reshonnan nos tin un wèpblu kada lès. Pasobra bo sa e ta bai asina amplio, enton den un edishon nos no por amplia tur paso ya nos a papia practicamente di nueve sero sero un nos a bai den e profundidad di e cuarenta y cinco ain a mi tin problema pa mencion'e laga mi wak kiki ta señora Eli? Cuarenta y cinco sero sero uno. Ke men nos no a ni papia di cuarenta y cinco sero sero uno ku ta e seguridad paso wak si bo empleadonan tin burn out no bo tin un problema paso bo tin ku sigui paga nan nan salario Anto nan ta produci. Sí. Nan ta keda dar bo AO, AO, AO, anto bo tin cu sigui paga nan salario Sí. normal. Sí. Dus ta detainan cu bo ta yapo cune cu Iso ta yuda bo. Sí, sí. Anto nos ta para kedo riba esey tambe, Renisca, pasobra Iso ta para pa eficiencia. den un kompania. Anto manera bo ta bisa, si konstantemente hendenan ta den burn-out, bou di strès, ta sinti nan inkómodo ku henter un situashon na trabou ku nan no por produsí, paso eso ta para pa subi bo produktividat i efisiensia, esei tambe nos ta yuda nan kuné. Paso e kompania mester por sigui krese i un mehoransa kontinuo. Anto Blue Catalyst ta ofresé training constant ke mi aman bisa oke ma bo a yuda Blue Cat a yuda nos e precertificacion despues nos a pasa pa certificacion nos a wou certifica Blue Cat ta lesta yuda tambe cu e proceso ey pa continuidad di e certificacion. Si nos ta yuda dicon pasobra No ta un bia so bo ta wanta un sertifica. Cada tantu añ bo tin cu haci un re-certificacion. Debe no ta un bia un compania ta wanta certifica, despues di tantu añ nan ta bin, e compania cu ta certifica ta bin atrobe pa haci e re-certificacion, anto e ora ey e ta hopi importante pa bo por sigui constantemente mehora. Pasobra nan ta wak e rapport cu nan a duna, por ehempel tres añ pasa Anto nan ta wak kiko de kosnan ku bo mester a traha riba dje, i si di bèrdad bo a traha riba dje i ku bo ta mihó awor aki ku loke bo tabata tres aña pasá. Interesante. Ke manera i aparte di kredibilidat internashonal pa ku bo negoshi, e ta importante tambe pa ku bo tin e kalidat i e seguridat den bo kompania. Mi ta kos aki interesante, señora Ley. Sigur, sigur. E ta hopi interesante i importante. Yes. Mi ta kere nos lo tin ku ampliá den e siguiente edishon, no den esun aki, riba esun di kuarenta i sinku. Sero sero uno. Sero sero uno. Sí, nos tin cu ampa riba dje cos, maya pi dje hopi interesante ta hopi biaha no ta para keto riba dje. Nos ta papia hopi, nos ta para keto hopi biaha riba e calidad en general rondó, pero si bo no tin e mankracht optimal, andio riba bo tin un doló. Bo tin un doló pasobra bo tin bo nuebe sero sero uno aki banda, anto aya banda bo tin un mankracht dolorí. Anto esaki ta conta hasta pa esun cu ta traba stechi of esun cu ta Hasi ku ta traha ku e lechi ku ta lora man. Interesante. Sigur, sigur. Awor señora Alein, un hende ke komuniká ku bo, na ki number di telefòn nan por hasi esaki? Ok, nan por komuniká ku mi na number di telefòn seis noventa i uno, trinta i shete, kuarenta i seis. Ami lo pone e sinku nuebe nuebe nuebe tambe su dilanti, pasó Blue Catalyst no ta sirbi solamente E pueblo di Kòrsou, sino nos ta focus tambe riba Aruba y Boneiru. Anto mi ke bisa cu nos slogan di di Blue Catalista iso fácil splica y na bo idioma. Yes. Anto e señora Ley a splique fácil, of no? E tabata fácil y comprendibel. Dus bo a mira, bo a tende e number di telefòn, bo por mir'e riba pantaya, tuma bon anotacion di esaki, Komunika ku señora Alei pasá al fin al kabo si Dios a duna bo e vishon pa bo lanta bo kompania anto bo a invertí asina tantu tempu ku sen e ta importante pa e ke ta den eksistensia no den bo trayektoria di bida so pero al fin al kabo bo yunan nietunan por kontinuá kuné Esei ta importante nos por duna ehempel propaganda no paga KFC mira aki te awe McDonald's te awe entonces nos por sigui menciona diferente franchisenan cu un hende a comenzar cu un recept el a keda continu y claro Bo kompania tambe lo ta mescos. Anto dis dis pa mi pone e cherry riba e bolo, e kompania nan ki a keda continui paso nan a standarisa nan proceso nan cu una cu bo bay ta e mesun recep bo ta hanja pa traha cune. Bas cu che jodi kico ta e ultimo palabra di Sra. Ley pa nos audiencia? Tuma contacto cu mi paso nos ta cla para habri pa nos yuda abo tambe su kompania pa standarisa bo proceso nan Asina ku bo por kana i yega na e sertifikashon di iso ku ta duna bo kredibilidat riba e merkado ei fonan. Yes, pa kredibilidat internashonal kontinua un komuniká ku Blue Catalyst. I si ta awor aki, awor aki, bo a mira e edishon aki, bo por wak bèk riba nos wèpsait, Chispa bo sa, òf riba nos kanal di YouTube, Facebook, Chispa bo sa, I kòrda kòrda mi ta bisa ke den kada edishon di Nobo Shownan share, like, subscribe riba nos pagina òf ya riba nos kanal di Youtube pasobra kada bes pregunta ta bini bèk unda mi por wak e edishon bèk. Si bo subskribí riba nos kanal di Youtube ora ku nos pone e edishon aki bo ta hèn notifikashon Outomatiko ku bo ni ku puntra paso bo telefon mes a notifiká bo esaki, anto no ten'é pa boso share paso mes un kos ku abo a benefisiá otro tambe lo benefisiá di dje. I no mi ta kontinuá ku nos versíkulo, nos versíkulo bo ta hañ'é den Lukas kapítulo diesun versíkulo nuebe, lesando for devoushon Beibel Santu, i e ta bisa, I mi ta bisa boso, Pidi, i lo wòrdu duná na boso, buska, i boso lo haña, bati, i lo wòrdu habrí pa boso. Bo a tene kiko ta e promesa ku Dios a duna bo? E promesa akí no ta promesa pa an petishon físiko so, ke men pon'é bo ke providensia di sèn, tereno. No, Dios ta papia akí tambe di deseonan ku bo tin, por ehèmpel pa ku bo hogar. Bo ke bo hogar restablesé, pa ku bo negoshi, bo ke bo negoshi stabilisá, te men den tur ángulo di bo bida, kosnan ku ta molestiá bo. Anto ku bo ke pa Dios duna bo e sabiduria ku e inteligensia pa pasa dor di e proseso aki, Dios ta muchu mas deseoso ku lokual ku bo ta imaginá pa kumpli ku e petishon ei, pasobra e ke pa bo tin un kalidat di bida. Bo ta muchu stimá